Быйыл айыы кыһата юбилейдаах сыла, онно бэлэмнэнэн былырыын баччаларга хас биирдии кылааска чинчиэр үлэни биэрбиппит сөп. Ону бастакыттан он биирис кылааскалыы бу сүүрбэ сыл устата ханна айаннаабыттара, ханна лааҕырдаабыттара, ол туһунан ахтыылары, материаллары буланнар ити айан дьарыктар диэн көрүдүөргэ карта бар диэн ол онно барыта QR кодунан материал угуллуохтаах онно бэлэмнэнэн дьэ бу улахан испииһэк оҥоһуллубута бу испииһэккэ буоллаҕына ханнык лааҕырдар үлэлээбиттэрэй кимнээх диэн онно биһиги бүгүн буоллаҕына бу интервью биэриэхтээхпит тугу билэрбитин санаабытын үллэстэбит манна хорулларынан икки тыһыынча уон үс сыллаахха бу мэҥэ хаҥалас улууһугар төхтүр сэлиэнньэтигэр кустук лааҕыр бу бастакы сылын үлэлээбит эбит. Ол аата хас сыл буолбут диэтибит? Быйыл уон үс сылбытын бэлиэтибит. Ону өйдүүгүн бile саас мин кылаам оҕолорун ижде бile сааскы каникулга сырылыы диэн тахсыбытым. Онно игин билбет этим ол иннине онно бile туох баар эти же турбаза. Турбаза. Эти урукку билиҥҥи лааҕырбыт

Ыҥыраллан төбөҕө быһахха сөп буолла диэбитэ биигир манна куоракка ыгыттарбыта маны мин хайа төбөҕө баара кырабын диэтэ кыбып буоллахпын дии куттаатым онон эттэ эн мас кырдьаҕастар муспут буолаҕын диэтэ соҕуруу да кырдьаҕас уоттар киһи оҕото өллө ону эн

Хата үтэлэхпин бары дуобардаах кэлбит дьордон ону хата ыллын үөрэ күйэхпит туох тэхпит такаммын дьоммор кыдьаҕаса үөрэх хаалла бэйэбэр доҕордоссо үчүгэй баҕайы диэннэн туран барахсан баҕарбаттар диэтэбин ну мына эттэ оччоҕуна аатын уларытыахха диэтэ Ээ, оннук кылыр деди. Туризм туризм туризм аата туризмда тэрийиэххэ. Оччоҕуна муннана кэлэн бэйэккэ иллэҕинэ бу туристар кэлэр манна ким да олорбот тигир диэтэ миигин. Ээ ону ээ чэй оннук бу хат бар бу чэй баа буоллаа диэтим. Никам би туризм сулла мурандыттар ирдибит.

били кэпсэппиппит да онно айын лааҕыр тэрийэхпитин сөп диэн этитилэрбитин диэбитсиз аха инегинен кэлэ кэлэ дьыппыт эрдэ ол били эрдэ тахса дьыппыт онно дьиэте уота били туох эргэ быллаа ди ыһыллан тоҕуллан турар курдук этэ ону быллаана биһиги ол лааҕыр тэрийэнен тахсыахпыт диэбиппитигэр били бэрэбиэркэлии кэлбиппитигэр арай били маҕаһыын дьиэтэ просто өссө түннүгүн иһин хайдар сууйан хотон барытын тугун эрэ тугун хаҥардыбыт ырааскалаан ырааскалаан ыраастаан ыраастаан олох атын дьиэ манна көрсүбүтэ инньэ гынан дьэ ол икки тыһыынча уон ис сыллаахха бу манна туохха алаас ыала турбазата диэн быһырылла сылдьар онно бу шарина мария михайловна максима федот николаевич улата Федот Николаевы кытта тутатына били мастерскайын үлэлеттэҕэ дии манна. Уонна Павла Матрена Николаевна Чиэрбэ иитэр. Чиэрбэ иитэр ол калифорнийскай чиэрбэлэрин кэпсиир этэ, көрдөрөр этэ, ону эсэ биһи атыылаһан били оҕолор илдьэ барбыттара оҕуруоттарыгар били туһанаары диэн. Уонна Попова Федора Никитишна. Федора Никитишна дьиэтигэр барар этибит Кини сиэжин уну кылынан баайар этэ. Сиэ кыл баайар. Онно үрдээх үчэйдик дьиэтин таһыгар били тиэргэҥҥэ окко олорон эрэбин онно били туох көбүөр тэлгэн баран онно олорон эрэ оҕолору үөрэтэр этэ. Бу манна ылдьыбыт учууталлар ааттара баар лааҕыр үлэһиттэрэ диэҥҥэ бу Шамаева Лидия Петровна Каженкин Рустам Николаевич уонна Иванов Дмитрий аһа бу буоллаҕына э, туох ate били биһиэхэ баҕар үлэҕэ киириэ дуу диэн кэлэн били э, үлэлии сылдьыбыта. Анна. Аһа онтон бу Рустам Николаевич бу бастакы ыһырыытыгар сылдьан оҕолору айар үлэҕэ сыһыарбыта. Мм. Онно хомуурунньук оҥорбуппут олонно Оҕолор айар үлэлэринэн, онно те били туох база анныгар били хонууга үөт баар дии кырдьаҕас хара үөт аха вот ол хара кырдьаҕас үөт кырдьаҕас үөт аха ол онно сыдьан били оҕолор били айар үлэлэригэр тохоһоон игин туох игин хуруйбуттара ди итиннэ кэпсээннер игин хуруйбуттара уонна Захар Иванович бу кэлэн зарядкалатан барар этэ Сөп. Онтон икки сылбытыгар уон түөрт сыллаахха манна буоллаҕына эмиэ ити үлэһиттэр уонна ол оннугар Липатова Светлана Афанасьевна, Томская Александра Михайловна уонна Аркадий диэн били хомусчут уол тахсан үлэлээбит эбиппит манна онно бу сыл буоллаҕына биһи туохха мандайга бара сылдьыппыт быһыылаахтык мандайга уонна били туохха майаҕа майаҕа экскурсияҕа Били ол лааҕыр эрэ үлэтинэн онно били ассырда эрдэ тураннар, оҕолор буоллаҕына, били хаһан даҕаны бэйэлэрин били көрүнэннэр били туохтарын умывальниктары ыйаабыппыт те. Онно. Күрүө, күрүөҕэ. Онно тахсан хуунан, тараанан бараннар туохха били ыһыахтыыр сир аттыгар суола үрэх били биэрэгэр зарядкалыы барар этибиттэ онно сардаайы сардаайы уонна онно тиийэн атахтарын ото орохтор ата хагынньах уюрияҕа уоҕоҕолор ото кроссовканан баран баран антах атахыынньах туран эрэ били зарядкалыыр этибиттэ вот онтон өссө ол онно үөһээт бырааҥҥа тахсар этибиттэ онно ханнык быраан этэй Дылбаахы мырааммар уонна сула мыраам. Вот аха. Сула мырааны сула мырааны диэбэн диэн быһа ычалла билигит. Алгыстаах мыраан диэн. Дьиҥинэ оннуга ордук. Суулар диэн була биле тон кумахтаах була диэн. Кумаҕа били сүүрэн тахсаҕын, сүүрэн түһэҕин. Кумаҕынан олейн булана бу лааҕыр эт лааҕыр оҕолоругар наһаа үчүгэй. Ону ону

Владимир ол аата балыксыт балыгы үөртэр балыксыт аха кини оҕолорго буллаана күөгү оҥотторор этэ уонна били баран иһэн туохта зарядкалыы баран иһэн тууну быраҕар этибит күөлгэ ити күөл олох уолбат дии уолбат уолбат үрдээх үчүгэй ыппыраас уулаах Күөл онно били туубутун түһэрэн бараммыт, киэһэлик бараннар хостоон ылаллар этэ уонна балыктарын үтэллэр диэ. Үтэн сииллэр. Үтэн сииллэр, арый улахан оҕуһун буоллаҕына тоҥороллор этэ. Уонна туохха потом кыра ууга буһараннар

Оннук ити уонна туох диэните били баата курдук Баляня оҕон этэ. Баляня Баляня оҕон. Балянянан. Онно бу Лариса Лидия Михайловнаны били биир үөрэҕэр мөттө оҕайын бытаан баҕай оҕо баар этэ. Ону дьиктитэ диэн киниэхэ ыстан били сиэлинэн көбүөр били ситиибэ хатан били хатан бараннар туохтуллар этэ дии. ковриктары оҥорбуттара дии. Да. Ону ол оҕо олох просто баҕаран туран сиэлинэн үлэлээбитэ. Наһаа үчүгэй астыммыта. Уонна кэнники үөрэҕэр эмиэ тупсан уларыйан бу сайын усанан саха төрүт дьарыгар ыстыбыт оҕо киниэхэ ис туолгар үлэ уларыы барар. Туһалаах, инньэ гынан кини холобур олоххо көрүүтэ даҕаны уларыйар, кини били туох ситиһиилээх да буолар. Ди уона бу Федора Никитична барахсан бу манна баар эбит. Бар бар. Үлэлиир этэ. Сэ манна боллагына бу Наталья Николаевна үлелээбит Дмитриева Александра Михайловна уонна бу Осипов Кими? Алексей да Алексей диэн ити бу нам нам саха-французскай э уох бу билигин туохха намҥа педколледжка үлэлиир уус киһи аха ону кини бу үлэлииригэр оҕолор бары туох швабра оҥорбуттар этэ дьиэлэригэр швабралаах тиийбиттэр этэ уонна ураһа ураһа бу урут суох этэ да Ураһа туппут. Бу араска уон түөрт сыллаахха ураһа оҥоһуллубутугар Осипов бу баарардаҕына кини оҕолору салайан кырааскалаабыттара дьэ, оһуордаабыттара кини хаҕана этэ. Уонна бу Попова Ирина, Дмитриева Аба Александра Михайловна кыыһа, икки студент, отон икки оҕо кэлэн били баһатайдаабыттара. Үрдээх эмиэ үчүгэй байтак үлэлээбиппит. Онтон уон алта сылга бу. Уон алта сылга буллаҕына Манна ким эбиллибитий? Бу поварынан Лариса Михайловна кэлбит. Бу Стручков Владимир Валентинович Балыксыт. Онон Күнүң оҕото сылтан жүрдэ. Оҕото бу нинээҕи он бес сылтан эбит кини. Владимир Валентинович уонна илимнэтер да болбута дии. Онно. Илимнэтер этэ. Манна биһи мин кыспынан ба Аина Ивановналыын тин көстүбэккэ иккиэн үлэлээбиппит сөп онтон уон сэттэ сыллаахха буоллаҕына манна бу иванова саргылана иннокентьевна кылы сири үөтэр кылы сири үөтэр норуот маастара уонна оҕороҕо үөтэр оҕолоро оҕороҕо Оны бу кини эмиэ ким курдук бу манна кэлэн били дьиэҕэ бэйэтигэр лааҕыр дьиэтигэр кэлэн дьарыктыыр этибит да оттон бу иннинэ били Мария ханымна оҕуруонан үөрэппитэ дьити бастакы ыһылга быһыла то ол иннинэн бастакы ыһылларга Мария ханымна дьиэтигэр бараммыт ити киэргэллэри Били киспиппитин өйдүүбүн. Маһа чөдүү этэ этэ дии. Аха. Уонна ти Владимирова Айза бэтэ баар этэ дии. Бар. Ол бар. Э билим бар дия. Ол кыдьаҕас эбээтэ дии. Ону дьиэтэр бараммыт эмиэ кыбытыылаах тигии диэни көрөр этибит. Ону дьиэтэ музей курдук били уруккуттан били киниэхэ били өбүгэлэриттэн кэлбит мас иһиттэр, хомостор бааллар этэ. Ону буллаана ол Светлана, били Айза ийэтэ туох диир этэ дии, муусхайаҕа бу ким Макаров бу кинилэртэн иһити-хомуоһу атыылаһан ылбыттар. Ону билигин ити муусхайаҕа бу кинилэр иһиттэрэ, хомустара, өбүгэттэн кэлбит иһиттэр хомустара молчаанньыгар тиийэ олунтан бу атыыласпыттар диэн. Сөп. Вот онон итинник. Онтон уон аҕыс сылтан манна буоллаҕына Лариса Михайловна миэлэлиир, бу кини наар повардыыр этэ дии. Уонна кини ынаҕын бараммыт ыарытыбытын онно онно баран ыан боруобалыыр этибит, ыытылар этибит. Манна Егорова, эбуннина бу Петрова Прасковья Никитишна, Дмитриева Александра Михайловна үлэлээбиттэр эбит сэбиккен онтон буоллаҕына бу уон сэттэ сылтан улаата мин бу тохтообуппун уже бэйэлэрэ алын сүһүөхтэргэ туттарбыппын алын сүһүөх учуталлара бу олбуһа олбуһа дьэр болбуттара онтон бу уон аҕыс сыллаахха манна уже бу улахан класс учуталлара егора сусанна михайловна физкультура учутала желобцова марта дмитриевна математика учутала ыйдыбыттара бу Уонна үгэс буолларынан били хайаан даҕаны кимиэхэ Матрёнаҕа Матрёна Николаевнаҕа хайаан даҕаны оҕуруотугар барын кыратык көмөлөһөллөр этэ диир. Сыз ыраастыыллар, сыз. ыраастыыллар. Ой, отонноох сэппэрээктэрэ буолнай диэ. Киниэхэ олох хайдах эти үүнэрэбит олох хоп-хойуу араас били суорда хаптаҕас буоллун, моонньоҕон буоллун, наһаа үчүгүйгүүнэр. Ону ити барыта ол калифорнийскай чиэрбэнэн кини Матрена Николаевна Моторик Мотрена Николаевна бу оҕонньорун бииргэ төрөөбүт эдьиийэ баар курокка ол саакка үллээбитэ ол сааттан биэрээбит модьаҕа оны ол үнүүнэр Ол иһин били районированный олох чопчу били ас кутар дэлэгэй аһы биэрэр били үүнээйилэри олордор буолан киниэне ураты буолааччы диэн уонна то чиэрбэтэ ол хайыыр буоллаа дии кэндикэнин чиэрбэйиппитэ почватын бэлэмниир буоллаа дии уонна өссө биһи туохха иһин сыдьарытибитчи били хайаан даҕаны били мандайга бараммыт ити кимиэхэ иһдьээччибитти мандайга били устаах избеков оҥорбут сэргэлэрин көрөн аһааччыбы олону таарыйан аһааччыбы тута ылынаайы болботак гынан баран онтон бу үгэс курдук мая музейыгар тиийээччибит онно боллаан эти руслан габышевы кырыымпаһыты билсибиппитсен уонна били ким иван аргунов мелодист ити таптал дьоҥҥо таптал диэн ити ырыаны айбыт мелодиһы кытта көрсүһэр буолбуппут ону кинилэр хастаһы биһиини кэтэһэн ол музейга олорор буолааччылар ону музейы көрөн бараммыт дьэ саалаҕа киэҥ саалаҕа кэллэхпинэ кинилэр дьэ кыттыһан онно биирдэстэрэ гитаралаах биирдэстэрэ кырыымпалаах дьонно кыттыһан бэйэлэрэ ырыа-тойук буолан олорор буолааччылар һэ онтон дьэ биһиги ол киирдэхпитинэ дьэ кинилэр тус-туспа бэйэлэрин үлэлэрин айар үлэлэрин туһунан чэбэти кэпсээччилэр оҕолор эркээн истээччилэр онтон дьэ ырыа ыллыыбыт аһа били били кинилэр сэһэннэринэн уонна бэйэбит эмиэ бу ыллыыр оҕолор хайаан да баар буолааччылар онон били ыллаан доҕуһуолунан ыллаан туох да үрдээн эргэхсийээччибит онтон ити ураһалаахха ыйдьар буолбуппут ол онно таарыйа ураһалаахха били ыһыахтыыр сирдэригэр баран онно наһаа олох сүдү хатыҥнар үүнэллэр дии онно хас биирдии хатыҥы талбыт хатыҥнарын талан ыланнар кууһан турааччылар онно харахтарын симэн туран уонна күүс ылаллар ону оҥорон көрөллөр били бэйэлэрин олохторун махталларын ыыталлар онно били ким эбитэ били аатын умнан кэбистим били алгысчыт эбээ кини буоллаҕына туох саха тылын учууталынан үлэлээбит ол кини кэлэн эмиэ алгыстааччы онто Захар Иванович кэлэн дьонно күрэхтэһиннэрээччи ини гынан ол биир күммүт оннук ааһааччы онно Федот Николаевич массыынатынан массыынатыгар симиллэбит уонна мин массыынабар икки массыынаҕа олох ыбылы симиллэн баран итинник айаннаан тиийэр этибит билиҥҥи кэмҥэ булланы барыта бэрэбиэркэйин кытаатан оннук мээнэ сылдьыбаккын автобус акаастыаххын наада онтон барыта билиҥҥи оҕолор айаннарыгар эппиэттиир буолан ирдэбил били күүһүрэн иһэр дии Онно. Ону бу бу ыһылларга икки дьиэнэн били хайааппыти. Сыдьыыппыт. Улахан дьиэтигэр була били балыыһа буолбут дьиэтигэр буоллаана оҕолор утуйаллар. Оттон били маҕаһыын дьиэтигэр була баран аһыыр этибит. Кэнники ыһыллыгар була били уотун быһан кэспиттэрэ дьэ. Инньэ гынан уота оһох булан ити анараа дьиэҕэ кыайан барбат буолбуппут аһаа онтон бу манна кыбыллан били ол ураһаҕа хайыыр этибит онто ураһабыт эргэрэн хаадьаҥнаан ону уһулларбыппыт ол оннугар быйыл э былырыын беседка да э быйыл беседка оҥордулар үтүө сарай оҥордулар сарай онно халгыннаах эргэ дьэ ол дьарыктаналлар онтон оҕо ахсааныттан били бастаан биир эрэ сезон ыытар этибит те Ааһа, били ыһыах кэнниттэн бэс ыйын бүтүүтэ от ыйын саҕаланыыта, онтон онно били хөтүү ыйын бөҕөтө буолар, талбыт күөлбүтүгэр үрэхпитигэр хайыыбыттыы, уута түспүт буоллаҕына бэттэх суолаҕа дии, онтон хаамай үчүгэй диэн били ферма аттыгар баар ити күөл да үрэх да күөл күөл күөлгэ баран онно сөтүөлээччибитчэни уута сылаас киһи бөҕөтө дэриэбинэ дьоно онно мусталлар быһылаах этэ ол онно биһиги баран ирдээх үчэйдик били олох күөх хонууга күөлэһийэн бу ыраас ууга сылаас ууга сөтүөлээн чэбдигирэн уйаран көтөөн вот дьээччибитти өтүлүүлэрин наһаа билиилэр итии куйаас күн буолла даҕаны биир да күнү көтүппэккэ уута үчүгэй да үчүгэй өтүлээччибитти уута наһаа үчүгэй чэбдик онтон кэнники сылларга өссө били мин сырыттахпына туохтуур этибитчэ сарсыарда ол зарядкалыы барабыт суола үрэх үрдүгэр уонна били туоҕу үрэҕи кэһэн били уута түспүт буоллааны кэһэн турубут онтон ол суулар мырааҥҥа алгыстаах бырааҥҥа сатыы дабайабыт сүүрэн түһэбит, онтон бу үрэҕи туоруулларыгар мин биэдэрэлээх тоһуйан турабын, онно биэдэрэлээх уунан кинилэргэ били үрдүүлэригэр кутан оннук били чэбдигирдэн туорааччылар дии. Инньэ гынан буллаҕына ити уу, уу, уу салгын, буор, сир, күүһэ бу оҕолорго били чэбдигирдэр күүһэ үрдээх улахан суолталаах буолла дии буор куттарыгар ону таһынан кинилэр бэйэлэрин бэйэлэрэ көрүнэр буолар буолар үөрэнэллэр этэ олох хас биирдии оҕо бэйэтин ороннуун көрөр иһитин барытын бэйэтэ сууйар хотоор үс тааска уукутабыт онно дьэ барытын үс тааска барытын хайҕаан хайаан баран ону бастакы күннэргэ олох кэтээн манаан тураҕын тоо диэтэргин били үөрүйэх уох болон били турааттааны бара хаалаллар тиркинэн эбэтэр былай аһаан бараннар эмиэ онно хаалларан кэбиһэллэр ону барытын барыларын манаан туран хуйтаран дьаайтаран уонна таҥастарын һууйаллар этэ дии таас бөҕөл букка Наа сүүрэри этинни барлар алта аал сууту суй буолааччыгыр дии. Ол били душка диэн. Онтон таҥастарын һууйаллара били турусуктарын, наскыларын, били күн аайы һууйалларын курдук били таас элбэх таастаах этибит. Наскылар сууйаллар. Күн аайы наскылар. Оо дьонно да кирдэрэ иҥнэрдэ буолларыттан иһин һууйан бу таҥас сууйар диэни билбэт оҕолор кэлэллэр. Бу дьитэргин билиҥҥи үйэҕэ массыына һууйар, аны билиҥҥи оҕолор вообще билигин иһит тоһуйбаттар. Онно. Массыына һууйар. Онно. Ол иһин буоллаана куорат оҕолоро тиийэн бараннай дьонно бастаан тиритэ-хорута хайыыллар. Оттон били дөрүн тэбиир нэдиэлэ устатыгар ол футболкаларын иһин һууйан ылааччылар. Онно улахан оҕолор кыраларга көмөлөһөөччүлэр. Онон дьэ таҥас ыйыыр быа тобус толору быан били таҥаһынан туолан хаалааччы дии. Уонна оттон оҕолор бэйэлэрин икардаларыгар дьол Бэрэбиэркэ бөҕөтө куо хосторунан куоталаһаллар ким били хоһо бэрээдэктээҕий диэн сөп онтон манна көрүхэ эрэ бу кэнниттэн буоллаҕына уон тохсус сыллаахха пандемия иннигэр ди Жиркова Валерия үлэлээбит Василия Мария Иннокентьевна манна буоллаҕына эмиэ бу эмиэ максимов федотник николаевич стручков валентин владимир валентинович шарина мария михайловна дьэ эн били туохтуур этин дьэ эмтээх оттору хомуйтарар этин дьэ ону хайдах ханнык оту хомуйтарааччыгыный эмтээх оту лааҕыр олору үөтэччибит аамманны сабын сабын үөтөр оппут ыраастыр ос этэ ол иһин буланна Бокуруосарда от сири хомуйааччы бокуруосарда онтубу буолан сыттах баар буолар уонна аҕыйах баар үүнэр ону ону ону аҕалабын хатарабыт ол хатарбаммын дьэ төрөппүттэргэ кыра кыратык ыыта биэртэриибит ону дьиэҕэ уматан дьиэнэ ыраастыыр да үчүгэй баатар Ол кэнтэ була тиргэ үүнэр отторохумун этибит хатары бу этибит муна хас биирдии от тоҕо туалырын тоҕо тоҕо ньэмтэ саҕалаан манты көрдөрөр этибит уонна бу хата буоларын хатараллар муну тоҕо туолаан барыта көрөлөр-истэллэр бу оҕолор сосуллар этэ эмтээх ото хомуйарга ону таһынан хаптас хомуйар этибит хаптаҕас отону хаптаҕас хомуйар этибит ол эмиэ үчүгэй баҕайы оҕолор эрдэ астыннар аҕай аҕай аттыбыл хаптаҕастар этибит да Чэ, Томтор диэки баран дьэ, аһа, бу дьэ итигирдик бу холобур э, пандемия бириэмэтигэр сүүрбэ-сүүрбэ биир сыллаахха тохтуу сылдьыбыт эбиппит. Онтон сүүрбэ икки сыллаахха уже а, биэстии, алталыы сезон э, өссө элбээн, ол гынан баран бириэмэтэ били биирдии нэдиэлэнэн кылгаан бу төрөппүттэр бу кустук лааҕырга оҕолорун сайын а, аайы ыытарга олох били баҕалаах буоланнар сезоммут быйыл биэскэ-алта сезоҥҥа тиийэр. Онон оттон бу үрдээх бу куорат оҕолоругар туһалаах лааҕыр манна айылҕалыын алтыһан, бэйэлэрин көрүнэн, чэбдигирдээн үүнэргэ-сайдарга үрдээх үчүгэй условия, но төрөппүттэрбитигэр махтанабыт. Төрөппүттэр бу Хүйбэк кыһыллаахха бу НКО дьиэтэ бэйэлэригэр бу маны атыылаһан ылбыттар эбит сөп. Онтон ылата бу холобур дьэ бу улахан класс учууталлара бу манна үлэлээбиттэр бу орто сүһүөх учууталлара уонна билигиҥҥи дылы күн бүгүҥҥү дылы бу алын эрэ сүһүөх оҕолоро буолбакка орто сүһүөх оҕолоругар сөптөөх условия тэриллэр онон оттон баҕарыам этэ бу биһи кыдьаҕастарбыт алаас ыала бу түмсүү халайааччыта Мария Михайловна өлүөр үчүгэй баайтык чэгиэн чэбдик сыдьаҥҥын бу курдук эмиэ салгыы салайаан биһини үөрэ-көтө көрсөрүн көрсөргүтүөр уонна бу холобур айар үлэҕит тохтообокко бу оҕолорго кэлэр ыччаттарга эмиэ туһалаах буоллун диэн махтал махтал махтал наһаа үчү үчү үчүөдүн санаабиккит Мылаар бары үчүгэй тоҕо дьэ саха тыла саха тыла сүппэтин тэрийээти буллахпыы саха норуота баар буоллун сахалыы саха саҥардын диэн ону мылааҕар ону сөбүлүүбүн саха куттах саха лааҕыра диэн ааттыыбын